Li ser rewşa zimanê kurdî li Elmanya û dibistanê wê û xwendevanê wê û ked û karê ku ji wan re tê pêşkeş kirin mêvanê me mamosta Mihemed Keleş mamosteyê zimanê kurdî ye ji Elmanya me re ye. Mamosta Mihemed dem baş. Dem baş, gelekî spas ji bo we. Mamosta Mihemed, Ez dizanim hin agahî li cem me hene, tu xwediyê karekî başî di warê fêrkirina zimanê kurdî de destê te xweş bê. Cejna we jî pîroz dikim ku berî çar roja cejna zimanê kurdî bû, roja zimanê kurdî bû li û te ji xwe xelkê Amûdeyî ev mesele jê re navê, ştegalî jê re navê. Tu gelek bi xêr hatî. Yanî çalakiyê ku hûn pê dirabin di warê fêrkirina zimanê kurdî de li bo xim ti karibî hinekî ji me re li ser biaxivî. Gelekî spas ji bo vê vexwendinê. Roja Zimanê Kurdî li her kesî pîroz be, li we û kedkarên Kanala Welat TV pîroz be. Spas. Her navbera çend salan de yanî li gorî xulên me ku bi dawî dibin cana jê her şeş meha cana jê her du salan carekê li gorî derfetên me yê aborî û rewşa me em her di navbera çend demekê de yan her navbera demekê de em weke ahengekê ji bo derçûna xwendekarên ku xulê xwe bi dawî kirine em li dar dixin. Bêguman ew li darxistina wê ahengê em hewl didin ku nêzîkî roja zimanê kurdî be yan jî di roja zimanê kurdî de be. Îsal jî me xwest di roja zimanê kurdî de be lê pazdeh gulanê roja pêncşemê bû li Almanyayê û ji bo jî me biryar da ku em hêjdehê mehê roja yekşemê li dar bixin ji ber ku bêhnvedan e li Almanyayê. û ew ahenga hanê û ev korsên ku bi rê ve diçin jî hemî bi serperiştiya Yekîtiya Mamosteyên Kurd li Elmanyayê û Komeleya Ronak li bajarê Boxumê bi rê ve diçin. Ez wek mamosteyê wan xwe la me korsê me tev online in û nêzîkî sê sed xwendekarê me ê online hene ji hemî deran beşdar dibin yanî çi kesên ku li Kurdistanê dijîn yan jî kesên ku ji dervî li Kurdistanê bin û ji ber ku gelek kes dûr bûn hemî kes nikarîbû beşdar bibin yan jî werin ahengê nêzî sed û bîst xwendekaran li wê derê amade bûn ew kesên ku nêzîkî bajar û bajarokên Bochum ê bûn yan jî ew îyaletên ku nêzîkî Nordrhein-Westfalen nê bûn. Hejmar bi giştî yanî tev xwendekar û malbata li wê derê nêzîkî sê sîd kesî beşdar bûn. Me rojek xweş bi hev re derbas kir. Destê we xweş be Mama Serhemed, bes xelk revenda me ya Kurdistanî li Elmanya pêşwaziyê li va bangewaziyê we dike dema hûn Ji we re pêşkêş dikin werin em ê zarokê we fêrî zimanê dayikê kin, zimanê kurdî bikin. Bersiva wan ji we re hûn jê razî ne, baş e. Ez ba, yanî ez wek kes ji aliyê xwelê min de ez heta radeyekê gelekî gelekî razî me. Xwendekarê min gelek in û ev yê ka hanê min kêfxweş dike, hem jî handana min zêde dike û ez bawer im, Handana malbata û handana xwendekaran jî bi rewşên siyasî yê kurdî ve jî gelekî girêda yen. Dema ku rewşa kurdî ya siyasî baş dibe bêguman ew yek bandorê li gelek aliyên xwe yê din jî dike. Yanî aliyên zimanê kurdî de be yan jî kultur û çanda kurdî de be û ew yek a hanê jî ji ber ku em dizanin îro roj li him li rojavayê Kurdistanê, li bakurê Kurdistanê, başûrê Kurdistanê gelek guherînên mezin yên siyasî hene û ev yek a hanê bêguman bandorek xwe ya mezin li ser ravenda kurd ji der vî welêt dike. Wekî din jî ez wek kes bi xwe ji beşdariya xwendekaran ku tên nava korsê min Gelekî gelekî kêfxweş im ji ber ku hejmareke mezin ya xwendekaran heye. Tenê xwendekarê me yê online wek min ha got sê sîd kes hene û ew jî hejmareke ne hindik e. Belê. Destê wan xweş bê. Mamosta dibistan hene dibistanê fermî yê ku zimanê kurdî dersê zimanê kurdî din li bo ximê? Dibistane fermî hene? Du cûreyên fêrkirinê li Elmanyayê hene. Yanî fêrkirina em bêjin korsên taybet hene yên ku komeleyên kurdî pê radibin yan jî dezgeh û enstîtûtên kurdî pê radibin ew korsana ji berê de hene. Wekî din li Elmanyayê ji salê notî de bi fermî li hinek îyaletan ne li hemî îyaleta ez bawerim nêzîkî pênc yan şeş îyaletan Li Elmanyayê mafê fêrbûna zimanê dayikê heye û Nordrhein Westfalenê yan jî bajarê Bochumê ku beşek ji wê îyaleta Hanê ye lê mafê perwerde yan jî fêrkirina zimanê kurdî heye ew jî şert û mercên wan hene ku heta dibistanek Em bêjin çend xwendekar lê hebin û dê û bav xwediriya desteya perwerdeyê di navê zarokên xwe tomar bikin, êdî ew desteya perwerdeyê mecbûr e ku ji wan re dabîn bike û li bajarê Boxumê, Hêrnê û gelek bajarên nêzîkî wê niha mamoste Semîr li wê derê ye, bi fermî kursên zimanê kurdî li awan bajaran hene. Mamosta Mihemed, mamostayê we hene hûn astengiyê nakêşin, çi pirsgirêk li pêşiya we peyda dibin, çi zehmetî li pêşiya we hene? Pirseke gelekî xweş e mamoste. Du du pirsgirêkên sereke hene ez bawerim. Ya yekê tunebûna, mirov nikare bê ji tunebûn em ê bêjin Kêmbûna materyalên fêrbûna zimanê kurdî li Ewropayê yanî minhacekî baş ku kêrî xwendekarên ku li Ewropayê bê mirov dikare bê ji heta radeyekê tune ye. Karên tekane hatine kirin lê karekî xurt û minhacekî tekûz temam ji pola yekê heta em bêjin bekaloryayê yan jî pola dehan, duwazdehan tune ne. Alavên fêrkirinê yên berdest yan jî yên alîkar ew jî mirov dikare bêje gelekî gelekî gelekî kêm in û ev astengiyeke sereke ye. Bêguman her kesek ji alî xwe de weke kes jî weke belkî komên biçûk jî hewl didin ku van pirtûkan peyda bikin. Ez jî yek ji wan kesan im ku min çend pirtûk ji bo fêrbûn û fêrkirina zimanê kurdî Amade kirine yên çi ferhenga zaroka bijî çi jî hinek pirtûkên fêrkirinê yê dibistanê jî bin. Lê dîs jî eve ya astengiyeke sereke ye ji bo wê. Astengiya diduwa bêguman yek heye meseleya li Ewropayê û bi taybet li Elmanyayê mirov dikare bêje weke Kurdistaneke biçûk e û li vê derê ne tenê Zaravayê Kurdiya Kurmancî hene, hemî zaravayên din hene û carna ev yeka hanê jî dibi kêşeyek, pirsgirêkek li pêşiya him desteyên perwerdeyê li Elmanyayê him jî li pêşiya mamosteyan ku dema em bêjin zarokek ji Zaxoyê be û dixwaze fêrî Kurdî bibe û dema ku zarokek ji Qamişloyê yan jî ji Amedê be dixwaze fêrî Kurdî bibe kêşeyeke Standard a zimanê kurdî derdikeve holê. Kêşeya sêyem jî heye ew jî te anî ziman kêm peydabûna mamosteyan û carna jî mercên giran yê ku destgehên perwerdeyên Elmanyayê datînin ji bo ku yek bibe mamosteyekî fermî ew jî carna jî li hinek îyaletan mercên wan gelekî giran in mînak niha Li Nordrhein-Westfalenê mercê wan heta radeyekê gelekî nerm û baş in, yanî pêkan in, mirov dikare wan mercên wan pêk bîne lê mînak li Nîderzaksenê mercên wan gelekî gelekî giran in, ji bo wê jî fêrbûna li Nordrhein-Westfalenê xurttir e ji fêrbûna perçeyên din ji ber ku mercên wan yê mamosteyan yan jî bicîkirina mamosteyan kêmtir in. û wekî din jî mamosteyên ku kurdî xwendine jî ew jî gelekî kêm in, ji bo wê jî ew kêşeya hanê jî heye. Mamosta Mihemed Keleş ji bajarê Bochum yê Elmanya mamostayê zimanê kurdî tib mere bû. Destê we xweş bê, karê we pîroz e, rêya we kesk û şînahî be û bi hêviya berdewamiyê. Gelekî spas ji bo we jî mala we ava ji bo vê vexwendinê demek xweş were dixwazim. Spas were.